chibatire iwewe zvinobhohwa babati zvinobhohwa unekamika behavior kekuti tongoramba chingochishupa na each and every time Tumurume chingonetsa ne same story. Inde taura kuti dai mangotora mabhaketsi iwaya aienda kwanga ari fanira kuenda saka chii chanetsa ipapa? Chii chanetsa? Maiti pamba iwe mukadzi anonzwawo zvanenge nditaura handiti? Unofanira kunge uchiteererawo zva inini ndini ndini baba wepamba panapa. Saka iwe ukanditora sekunge ndisingafungi sekunge ndisiri baba wepamba panapa hapasina murume here pamba panapa? unoita zvekundiudza kuti ndiwe baba yepanapa saka iwe auzvizivi kuti ndini baba panapa saka iwe unofunga kuti handizvizivi kuti ndiwe baba yepanapa saka kana muri baba yepanapa chiratidzai kuti muri baba yepanapa kungotumwa simple things yatova dambudziko ratova dambudziko handibvumiri kukutuma inini ndiri mwana here iwe munhu akatumwa noroti ari mwana here nhai baba ti munakatumwa ndotoita kuti mwana ndozvaunoita baba ah, d ah, ah, mai d usati kana takuda kurara ka woda kutanga kuda kushupana neni bala each and every time takuenda kunorara unotanga kunditokonya tokonya kunditsvagira tsvagira tunyaya pane kutokonya ah. ndepapi kukukumbira simple thing ndokumbirawo baba d munditorewo mabhaketsi aende apa kwautotanga kuti wataura zvakawanda uri uko kudhoku ipapa uda unyepera kunge uri innocent person its okay its fine mna handichadi zvekutaura newe handichadi zvekuchinja newe mashoko handidi because zvinokonzeresa kuti tirambe tichingotaura every time mumba muno good night
god have mercy upon us
na iwewe ka hmm. unoziva maidii soka kufarisa kumwe kwaunoita soka kufarisa kumwe kwaunoita soka eh. ita zvaunoita izvozvo kana uchifungidzira kuti iwe unenge uchipoza uchidana nemagaro ako uchifungidzira kuti ndoda magaro sterek ana basa nemagaro ako bai kwanzwa ukaenda kunze kuna vamwe vakadzi vane magaro anodarika magaro ako asi urunzwa izvo ndikutaura ana basa nemagaro ako uchipirimidza matako ako uchiuya i don't care ana basa nazvo ini nabasa nazvo bai kuda kuda kundiita kuda kundiita mwana mudiki nini ini nani ini nandisi mwana mudiki kaini I'm a father of this house ndini baba wepamba panapa kufungidzira kufungidzira kuti hanzi kuda kundipozera nemagaro kundipozera nemagaro kuita sei nabasa nazvo bai nabasa nemagaro ako bai then atorina basa nawo futikune wanhu wambaira ukuti achifamba tawanoita ngari kudzoka kwekuti zvako zvekuda undishainira izvi newo futi good night good night newo futi eh. eh, good night eh.

chibatire ikweyo uri kundibatira chii ah, maidika chichi uri kundimutsira uri kundibatira chii naiwe akomana ah, ah, usanditi akomana usambonditi akomana hako wongochipopota pawakarara nezuro waitaura kuti wakataura kuti he zvimagaro zvimagaro ongo kundipopotera magaro angu anga apinda papi panyaya dzatatanetsana ah. andidi muyedzo baba tinzwa ka maiti inzwa zve inzwa ka mukadzi wangu naye akomana chinzwa ka iwe handidi kunzwiswa zvinhu uri kundibatira chii ndo zvandiri kutaura nditombodi muyedzo baba ti handidi kumutswa izvo zvita sapane time uri tobasa kundimutsa uri kundimutsira chii sienderani chinzwa ka mukadzi wangu god have mercy upon us ah, woman taura nyaya yako daurara ah, ndati tumbo mbichana ka tomboita ka mbichana mbichana ah. hauna kana chinyadzi babati hauna kana mbichana nemashaudhira wakandiita iwewe kungotukana ka isisu tiri tuka maitiko ko izvo zvatukana handiti takatokana izvo zvinoziwa ito tozvipanicha chii manje manje izvo zvandikuona manje tinenge takuzvipanicha manje iwe nini tisi takatukana ko izvo zvakapopotedzana ah. zvakatotukana kana inini uri wa wakatuka nechochi chacho katochituka futi ani chiri pandiri ah, zvatotukana ah, hazvizivani zviri kutofarirana izvo zviri kutodanana ipapa zvikufarirana usaita kunge usiri kuzviziva ba unoti zvinoziwa chii izvozvo handitori serious handisi Ah, kuda baby zvekutaura kani, newe hayi. ndiite sorry Baby, ehe ina- ndiite sorry ina ndati sorry wani baby. ati sorry kupi
Baby, ana- ana kuti ana kuti sorry here? sorry papi Sorry kani. unomboziva kuti baba dika Mm, uri mbwa yemunhu inini eh indiri mbwa ini uri uri kiti inini ndini kiti yekugumisira soko gudo ini ndiri bveni eh, ndiri imbwa yemono ah.
hmm? eh. inini ndiri imbwa yemono benzi remunhu inini ka remunhu
hmm. hmm.